Weekly Crime Report Surgeon Rikhotso Jiwan Solimakamu Channel hi le ka Jiwan Solimakamu Channel channel leyi nga number 1 misava hinkwayo ku mi tisela swilo swa xiyimo xa le henhla yi tlulaka swichanelani hinkwaswo leswi nga kona laha emisaveni aka khamera ena Timothy Miyambo Myeni wa hina Sir Jane Rikhotso va kona Sir Jane ni kombela mi xeweta vayingiseri. ri perile vayingiseri ka channel ya g1 hamlosa hinkwankwako la mi nga yingisela mi ri kona ka madyambu ya siku ra namuntlha Sir Jane eh loko ni kha ni landzelelisa kwalomu ka ti-social media na hinkwako lomu vanhu va fambaka va vulavula kona va kombisa ku tiposo ta xiphorisa ti humile ku nga va ku ri ntiyiso ku fika kwihi i ntiyiso jiwani hi vulavule hi swona masiku ndzhaku kwala ka channel ya n'wina mm. i ntiyiso tiposo ti humile sweswi ku na maendlelo yantshwa ti vitaniwa i recruit okay maakatiko a nga va nga swi twisisi ku swi vula yini yeah. muthori i teke xiboho xa ku va swi va hi ndlela leyi ku ri xikongomelo xa ku papalata swivilelo kumbexana ti-complain leti taka ti huma aka vaakatiko nkarhi lowu nga hundza loko ku karhi ku endliwa um kumbexana hi karhi hi thola hi minkarhi leyi swivilelo leswi salaka swi ta endzhaku hi leswiya swo mina ni yise application ya mina mara a ni fowuneriwanga so muthori sweswi i teke xiboho xa ku un'wana na un'wana laha a nga kona a apply hi n'wini a tlhela kuma nhlamulo ya ku xikombelo xa yena xi amukeriwile kumbe a xi amukeriwanga kambe hambiswiritano jiwani hi tlhelo rin'wana swi hi pfuna ku vanhu va famba mimpfhuka yo leha va ya yisa swikombelo swa ntirho xikombiso mi kuma ku hi kwala hi nga koho ka n'wina ku ri na munhu wa ka mhinga a fanele a travel-a kusuka ka mhinga a tatisa application a kamalamulele yeah. kumbexana mi kuma ku munhu wa ka nsavulana a suka tisa application a giyana se a ri kaya hi data ya yena swi vula ku ta swi kota ku va a yisa xikombelo xa yena yeah. kambe vayingiseri a va tivi leswi endlelo ku ya emahlweni ra ha rona rerera ku ta tsariwa psychometric test okay. ku ta ya ku ya tsutsumiwa ku ta yiwa ka ti-interview ku ta yiwa aka ti-medical mm. ene a va tivi leswi ku va munhu a yise xikombelo xa yena mm. a tlhela ku kume na angulo lowa wu vuyaka loko xikombelo xa vona xi amukeriwile um va tlhela va swi vula kahle ku ya application have been submitted mm. va ku nyika na reference number mm. a swi vuli ku loko g one mi kume angulo walowo mi ta vitaniwa ka ha ta tshamiwa ehansi ku hleriwa ivi ku langusisiwa ku i va mani lava va qualifyaka remember g one ku ka nkarhi wa sweswi a hi languti ti-criminal record a hi languti ku munhu i pregnant a hi languti ku na ti-pending case un'wana na un'wana a tisaka xikambelo xikombelo xa yena xa ntirho xa tekiwa xi phachiwa aka system loko fika nkarhi va ta vitaniwa hi lava ku la ta hlohletela vantshwa lava nga ka malembe ya le xikarhi ka khume nhungu ku ya fika ka makume nharhu ntlhanu hi vukhale ku va va yisa swikombelo swa vona ko ringeteriwa jiwani laha ku nga na laha ku munhu a nga ku tivi hi nga ti byeli ku a ku thoriwi ka thoriwa swi ta sunguriwa hi vona swi ta sungula hi vona kambe nga tiyisisa loko tolo provincial head eh, eh, eh, spokesperson brigadier hlulani maxava va karhi va vulavula aka tin'wani ta tiradio va kombise kahle ku swikombelo leswi se swi nga amukeriwa swi famba kolomu ya ka va 150 000 leswi vulaka ku namuntlha sweswi hi vulavulaka swi nga va swi karhi swi tsutsuma aka va 200 something thousand leswi munhu a tibyeli ku ka 5000 500 leyi lavekaka kumbe 5000 liya xa mina xikombelo xi ta wela kona so i ku va hi tibyela a va swi tivi kambe a va papalati ku nkarhi lowu ku na vanhu lava sweswi makhamba hi swi tivaka ku va sungule ku la ta scama vanhu va ta ringeta ku la ta tendla hina ku nga ri hina a va vi careful swo tala hi ta swi hlamusela vhiki leri ta kambe ha tiyisisa sweswi ku um um swi tano lexi va xi endlaku i ku va va nghena ka website ya hina www saps government za ivi ke va chuza career yi ta va pfulela ivi va create profile thereafter va ta fila fomo liya ya fana na yaleyo yi firiwaka loko va yi fila hi ball pen kambe laya yi va yi ri ka computer i ku va va chela mavito ya vona matric certificate yi lava munhu a ri na barcode a tlhela hoxa na barcode ivi ke a tlhela nyika na certificate number nkarhi wolowo system yi va yi verifya ku hi yona matric certificate na qualification yo sungula leyi lavekaka i matric certificate ku nga va ku ri higher certificate diploma kumbe bachelor swi vula ku va munhu a khome sweswo wa qualifya ku va a apply kambe loko nkarhi wu karhi wu ya wu ya loko ti nga si pfala hi ta va hi karhi hi va hlamusela kasi hi ku gimeta leyi aka malamulelo i ntiyiso vanhu va ha submita tiposo ta reserve kambe a va swi tivi a ku nge fowuneriwi munhu ka nkarhi wa sweswi swo tekiwa swilo leswi ya swi submitiwa ku fikela loko muthori a ta decide a ta vula ku sweswi ni lava ku la ta fonela vanhu kambe lava nga ta va va yise swikombelo swa vona swi vula loko ta fika nkarhi wa ku swi ximfumo ku fanele ku laviwa ma-reserve va ta langusa aka swikombelo leswi nga ta va swi amukeriwile loko swi fika aka malamulele a swi tshami ka malamulele swa hindza swi ya a district laha swi fikaka swi tshama kona na district coordinator ku fikela loko nkarhi wu ta fika se ku ta nyikiwa xileriso xa ku vanhu va sungula ku va va foneriwa hi leswi a ri ta va tiyisa swona okay kumbexana ni nge se pfala surgeon ne ni kombela ku ri mi hambanyiselanyana ka ka swa xiphorisa na leswa ti-reserve okay swa xiphorisa loko munhu a tekiwa i tekiwa a thoriwa permanently okay ku fana na mina yeah. ka vureserve i munhu loyi a ngo ya a ti nyiketela ku ya pfuna maphorisa ku lwisana na vugevenga a ku na peni loyi horiwaka kambe loko va karhi va tirha ku na ku muthori nkarhi wun'wana a pfa loko budgete yi pfumela va ndleriwa swin'wana leswi hi swi vitanaka i special duty swi nga humelela mi kuma kan'we endzhaku ka six months kumbe kan'we a swi na period loko budget yi pfumela mi kuma kwalaya hi la muthori a pfaku a va kumanyana swihanano kambe reserve i mbala yunifomo ku fana na mina na mani na mani la nga phorisa ene hi na reserve ku ri sejeni hi na reserve ku ri warrant hi na reserve ku ri kaputeni se va hlohleteleriwa va hlohleteleriwa vanhu ku va va ya va yisa swikombelo swa vona hi timhaka ta ku loko hi karhi hi tirha na yena laha swa pfuna swinene hava screena hi cheka na ti-criminal record ku va hava na se swa va pfuna na loko va karhi va endla swikombelo swa mintirho aka tindhawu tin'wani hi timhaka ta ku va hetelela va kuma na personal number personal number liya ya va pfuna swinene Hi khensile swinene loko mi ri na swin'wanyana swivutiso mi nga swi tsala kwala hansi hi le ka G1 Solly Makamu channel hi khensile Surgeon Rikhotso hi khensile cameraman ya hina Timothy Muyambo inkomu
Weekly Crime Report Surgeon Rikhotso G1 Solly Makamu channel